Zalen news hian Raltlan ruhru bungraw rawk ching zawng tin ran chuai mai ina an man thu hi a rawn post leh tlat mai a, umm kan chhiar nghal deuh zung zung ang a, comment section te pawh tulh dan zira chhiar chho te kan tum anga thawm e. A thupuiah khian Power and Electricity Department leh OMA bungraw rutu Raltlan pahnih man a rawn ti a ni. Zalen, April ni sawmhnih pathum, Sang ni sawmhnih panga, Zuangtuia Power and Electricity Department bungrua leh UAMA bungrutrutu nia hriat Myanmar atanga raltlan nia hriat bawk mipa pahnih chu Zuangtui Branch UAMA in an man a, Police hnenah an hlan. Zuangtui Branch UAMA in nilai nia thuchhuah an siam a, an tarlan danin an Branch UAMA Kumpuan Committee hmalakna in

Bawngkawn Police-a hlan an ni, a rawn ti a. Raltlante hi an mak ang reng khawp mai a. Hman deuha Pu Vanlasai lovan Mizoram chhunga Burma raltlante awmdan tur te leh anmahni hma khawngaia an thatna tura thu a rawn sawi an han thinrim lunga te kha a hriat chhe uai uai thei a ni. Khat atang khanin vawiin ni thleng hianin hei raltlan misual a sual ate hi a buaithlak khawp mai a, an ngam pasiah Khami sawi atanga vawiini thlenga chhut pawh hianin ral tlan, a sual a te an ngam pat zia leh mi an ngam zia hi vawiini thleng hian a hriat a ni. Tin, Burma lama kan Mizo hnahthlak, kan pa rual te ho ina an sawi kha a dik khawp mai a, khi lampanga rukru ho te leh Burma-a misual tak tak hi an sual dan department te hi a inang lo hlawm a ni. Khing misual tak tak te ho khi Mizorama an rawn chhuk thlak hian in khi lama an tih dan thin tho, khi lampanga an sualna department ang tho kha hetlama a rawn chhawm avang in khi lampanga an sual dan department hrang hrang ho khi Mizorama rawn kal hian in chutiang tho chuan in a rawn ching chhun zawm a ni. Mi thenkhat chu kan ran khawi ruk ching department ten awm a, thenkhat chu tuna kan chhiar zo chiah ruk ruk hmang bungraw rutu te khatiang khan in an awm bawk a, Mi thenkhat chu dawr chhunga lutin dawr pawisa ten ru ni, khati ang pawisa rukching department te pawh kha an awm hrang ve leh bawk a. Tin, thenkhat chu mi rikrap ang zawng te pawn an awm bawk a, khati ang khan department sulna department hrang hrang kha khi lama an chin thin kha he lama Mizoram ah hian a rawn chhawm ta thin a, a zia lo khawp mai a, hei nakin zel ah te pawh hun a lo kal zel ang a, khati ang thil ti thin Thil ti chingte pawh kha nakin zel ah hianin a khat tawk a, man tur te hi an lawm zeuh zeuh zel mai the ni. Umm engpawh ni se, comment hi reilo te chhiar kan tum anga Burma Falam District Gosen atanga Mizoram a rawn kal a thu sawi ah khanin Burma raltlan chungchang kha a rawn sawi lang a, khami kha helh deuh deuh te social media atangin an awm a, chu chu A ve deuh kha tawi teh in ral tan chungchang sawi bik lai teh kha kan en ang atin chuan hun hman kan tum ang a, umm engpawh ni sela comment kan chhiar zuai zuai ang. Sayanghat Zo, Raltlan thla vang lo hauh tu apiang chu raltlan an ni mai, a dik duh hmel khawp mai ti rawh u, raltlan lo lo chhan a titeng aw lo chhan a lo an thla vang lo hauh tu apiang kha chu raltlan an nih duh hmel khawp mai heti han sawi mai chuan maw tluak te a. Ral tlan bawk maw? An zak thei lo mang e aw a rawn ti a. An zak lo khawp mai nihnaah chuan zak lo tak an ni. Kan siam berin a duat em kha maw? A enkawl turin an inah dah phei rawh se. VL Chhanhima tlau ina rawn post dan hianin Burma ho hi khawm thei se, pu Lawmzuala khan hrual deuh se a va tha dawn em?

An chungah hian mipui atangin han tih vak a, han rik rah vak hi kan nei miah lo a, kan hotute vang hian ti ila ka sawi sual lo ang chu, kan en liam tlangpui a ni. Amerawh chu tlema sual tinga an man hi chu Police-a an thawn zel a, thawn cher cher sel a, duhdusam a ni. Ram mawia Burma raltlan kan tih te hi Assam nena kan ramri lama dahkhawm a hun ta viau mai. Nitra min tih buai thei lohna law law tur hianin hla tawk takah hianin han dah rup mai se, a tha viau tak ang ka ring. Eng pawh ni sela, i nichina kan sawi tak ang khanin Burma Falam District Gosen atanga Mizoram a rawn kal ina ral tlan chungchang a rawn sawi kha, a tawngkam kha social media atangin hel deuh deuh te pawh an lo awm a, chu chu Kan ngai thla leh lawk anga tichuanin sawi zau ngai lai te awm anih chuanin kan sawi zau leh turah ngai la a tha awm e. Eng pawh ni se kan ngai thla tan ang. Khati kha te zawng kha nia. Tichuan Myanmar ram khi ka au nasa a i hriat tawh ang khan tumahin ram buai hmain i lumhimna tur Nangmahni in lo tlanchhiatna tur lo buatsaih rawh u, in le lo te lo sa u la, sum leh pai te rawn la khawm teh u, rawn thawh khawm rawh u, heta ka hmun leh ramah in le lo kan lo sa dawn le kan ka ti a, an awih lo ang khan aw an awih lo a, Burma an sum leh pai benga mi te an chan a, benga mi lo la chhuak rawh u ka ti a, an la chhuak duh lo a, an chan ta maw? Aw aw aw. Khatiang ang kha Mizoramah hian Pathianin thleng ve lo se a duh. Aw aw aw. Tun atangin lo inbuatsaih rawh se a ti. Chu chu eh, i thiam ang tawkin lo ti darh la ka va duh em? A rang thei ang berin lo in prepare u la. Tichuan khawi hmunah nge he India leh China in dona turah hian a nia a bikin maw? India leh China in do turah hian eh, hmun him a awm a ni. Khawiah emaw Burma rawh, Burma pawh an tlanchhia a maw? Loh theih loin an tlan chhe. A thi tur chuan thi dawn tho tho. Aw. Tin, Zawlneite hnenah khan tlan chhe mah ula Hriin a um ang che u tih lai kha chu Hri ina a um tura kha chu misualte an ni. Misualte tan hun hmun kha a awm tawh lo. Pathian mite tan erawh chuan tunah hianin Pathianin Mizoram atanga min tirh khan Aigupta a kal a, Kanaana miten an la rawn pan ang che tih kha Mizoram mipui hian an chhui chian a ngai. Aw aw. Aw, khati zawng kha hrilhfiah a thiang lo. Aw aw aw. Ai Gupta ah chuan ram ah chuan Gosen a awm a, Gosen ah chuan Jakopa leh a chhung te an awm. Umm. A thlah te kum zali laiin awm. Umm. Tichuan Kanaan ram ah an kir leh. Umm. Aw, kha kha Mizoram mipui hian an chhui chhuah a ngai tawh. Aw aw. Chutah chuanin hmun an inbuatsaih a, an lo inhma khawsuih a hun tawh a ni. Tin, a pathumnaah chuan Burma khawchhak lam kan unaute hi an sual em em a, an dik lo a ni, ruihhlo avangten kan ram min suat a min tichhiah a. Mahse, kha kha, khami avanga In luah kan phal lo tih te, tichuan tawngkam chitin reng dawr siam phal lo tih te, aa kawng hrang hranga a mina zawnga kha mipui nawlpuia kha khatiang anga Pathianin ti lo turin Mizoram mipuite a duh. Khawngaia duah tuam hlawma hmangaia kan lo duat tawhna kum hnih kum thum lian ta a kan lo enkawl tawhna let aia tama kan hmangaih lehzual a, tin, A bik takin a Burma ram chhung ngei pawh sum leh paia nasat taka Mizoram atanga tanpui an turin Pathianin i Mizoram mipuite a phut a ni. Chu chuanin nakina Mizoram India ram a tluk chhiat hunah, India ram a ro chhiat hunah khan Mizoram mipuite tan khan kawng an sialna a ni dawn a ni, a ti. Chuvangin a tam thei ang berin, E, hemi a bik takin tunah khi Falamte phei chu bawm e tawn zanga a rit sang chuang tlakna hmun leh ram te a ni a. A chheh velah school a awm lo a, zirna school a awm lo a, hospital engmah a awm tawh lo a, mihring ve an nia. Chungah te chuanin sum leh pai nen, e tha leh zung nen doctor te pawh tlawm ngaiin han duty ta se, tin nurse te pawh volunteer-in kal se rawngbawlna mission field a ngaiin, Chutial ang chuan Burma rama Mizoram mipui hian tan an lak a ngai a ni. An hmangaih let ve a ngai, an haw ve tur a ni lo. Tin, inhumhimna tur India leh China indo hunah tlan khawp. Umm, kha lai khan ka ti tawp ang. Kha lai tak kha media tanga an rawn helhna lai chu an haw let tur a ni lo. Duat takin, hmangaih takin. an lo dawng sawng tur a ni a tih lai kha mi tawngkam chho vel kha media-a an rawn sawi chu a ni a. Tuna Pu Neih Kimana a rawn sawi ang hianin lo en vek ta ila an ngampatna te leh an huangtauhna te chu sawi lo. Ber Maral Tlan te lakah Mizo te hi kan nunna hial thlengin a derthawngin kan chan phah hial mai lo maw tia media atanga rawn sawi te kha an awm a. Thenkhat chuanin amah hi Burma awm a ni a, Chuvang chuanin Burma raltlante, Mizorama rawn raltlante chhan nan tawngkama rawn hmang a niang ti tawkte pawh an awm a. Tichuan a tira raltlan pahnih ruhru an man leh tuna Pu Nei Kima rawn sawi kan ngaihthlak atang khanin kan rilruamte lo sawi leh theuh kan tum dawn nia, tun tum tan chuan kan duh tawk leh phawt ang.